Obuhingi n'oburiisa kiri aha faamu y'omwami ogu naagyendaho kutushoboorora aha kuriisa enkoko. Taineho enkoko zonka, aineho ente, aineho n'enjoki. Reka tugyende tumweyongyeze then tureebe na projects ezindi nazo naazigambaho enki. Turikuza kuza omu kahuumuro abantu nabagira ngu nitwenda kureeba ahari automatic drinkers.

Kwonka nkaza kushanga nashanga bwine oburofa bwingi waba otamu emere y'enkoko nizitembaho ezimwe zinyamu kandi nizibyatagura n'ebyokurya ziguma nibyatagurika munonga so kinyeshangisa ngu zarya ebyokurya byingi kandi ebingi byafa busha kandi hakahazamu oburofa aho niho kyanyetagiise ngu ngure automatic feeders. Automatic feeders zo nikizireetera kushanga eby'okurya byaguma biri ebiyonjo kandi nizibikuuma nana obutaatika ahakuba nibyija mporampora, zishondaho eijambo byija mporampora kireetera bitaayatika kandi ekintu kyabyo ekyebiikire gye nobitamu biguma byona hataine burofa bwona burikuzamu. So omuri ekyo kyandeetera kugira ngu nkozese automatic feeders ahabw'okukuuma. oburofa hamwe na n'okukwatagura emere. Kandi automatic drinkers zo, zo n'eky'amaani munonga ahakuba zo nizikuma obuyonjo munonga. Amaizi ningata omu payipu, nga wayainga omu payipu kandi. Drinkers ezi automatic nazo nkabanza ezaitu eza buriijo ez'okushuka amaizi okatamu okakiriza na waaba nookiriza amaizi gaatekamu kandi enkoko niziba nizenda zituure ahantu hoomire ahataine maizi. So drinkers ezi automatic nikizireetera amaizi gataayateka mu kiju kandi gaija gari amayonjo munonga kandi n'obu orifa tihaine ebi kuzishanga. So omuri ekyo sisitemu egyo neeseera ahakuba nooteeka kuba oine tanka mpango munonga nainga ehanikire ahaiguru kwenda ngu amaizi geetemu. Kwonka ni mporampora, hati nindeeba ekiju kyangye kyona ndi haihi kukiheza. Ndikuteekamu drinkers ezo na feeders ezo n'obundi nkiinemu ebyo ebyakare ebya manual. So tibikwetaaga mashanyarazi g'okupushinga amaizi, amaizi nigeereeta gonka? Mazima omuri egi enkora ei ndiyo ninkozesa tinketagisemu mashanyarazi kureka nk'omu bukoko obwana okuza obwana niho hakwetaaga kuba oine rayiti aho nkabanza kuhemba etaara kwonka obwahati naanye nkagura ka soora ninkozesa soora n'obundi ntakabwine mashanyarazi. Aha kikwataine na drinkers emwe negura eta nebasa kunywisa enkoko zingahi ahabwokuba nareba oyinemu nkye kandi enkoko ninyingi.
Egyo automatic drinker egyo eyaburijo nkaba ningigura emitwaro ebiri kwonka egyo eya automatic drinkers negura emitwaro mushanju nekicweka kandi wakwata drink emwe egyo eya automatic. Ekiju kya kirimu enkoko magana abiri, n'oteekamu drinkers ina niziba nizimara. Oine oku orikuteekateeka kufuna kihango omu bintu byawe ebi oine na munonga enkoko ezi n'amahuri naki eki tukweta value addition. Aha nkoko, nyowe nimpuraninga kugira ngu hati nindiisa enkoko ez'amahuri kwonka niinyenda ngye ngireho enkoko ez'enyama omu puraani yangye. Ngire ekyoma ky'okuziboneza gye, oshange ninsapurayinga amasupamaketisi, ninsapurayinga amahoteeri, ndikubasapurayinga enkoko ez'enyama. Tugambire aha kintu ky'okuba oyeteekaniriize iwe nk'omuntu kugira ngu nyenkya kare faamu yaawe ogume nayo ahabw'okuba abantu abaingi nibariisa bahinga bahisya obwire babirugamu. Iwe oine pulaani? y'okwongyera faamu egi ekasinga aha yi oine hati omu bwire bw'omumaisho? Omu nteekateeka yangye hati ei ndikureeba ekindi omu mutwe, tihaine obw'ekiteekateeko na kamwe na kakye ekikunyoreka ngu nduge aha kuriisa enkoko, ngu nduge aha kuriisa ente ezi. nga niinyenda kukora obuhingi obu n'oburiisa mpaka ndugire omu magara g'ensi egi naaba ntagizire kyanteganisa ekikundetera kugira. Niinyenda kukora n'ebintu ebiri pamanenti. Nk'eky'okureeberaho nka amaizi naagakozire pamanenti, tankisi ezi naahanikire ahaiguru ziri pamanenti ahi nzitaire. So buri kintu kyona ndiyo niingyezaho kugira ngu nkikore pamanenti oshange n'abaana bangye n'abaijukuru bangye baagume omu bizineesi egi. Environment nimugyetekaniriza muta ab'okuriisa ente nareeba oine n'enjoki naki? Abamwe ka mukuza omu kuriisa faamu muzitema oshange emiti yoona ku isha oshange obuhangwa bw'ensi mwabumaraho. Iwe nk'omuriisa ekintu ekyo okitwariza ota?
Obuhanga bw'ensi kurugiirira emyaka ei naamara n'ente zangye ezi, nyowe nindeeba endiisa ei ndikuriisamu terikushiisha buhangwa bw'ensi. Ahakuba ezi ente zangye n'eza ziro gureezingi, ninziriisiza aha mwanya, ekiju kyazo tizikurugamu nizigumamu nguma nintema ebinyaatsi ninzireetera. Ekyo nikimanyisa ki? Nikimanyisa ngu nimpinga ebinyaatsi ebi ndikureeba ebirikwetaagisa kandi ebirikukuuma obuhangwa bw'ensi, ebyo tindikubikwataho. obutale bwawe bw'ebintu byawe kugira ngu amahuri ku gaakuba maingi nooronda ota obutale, ente yaawe ku waakuba nooyenda kuguza naareeba oine enjoki obwoki ku orikuhakuura obwoki noija oronda ota obutare nana ariyo naakureeba aha puroguramu obundi nawe akaafuna amagyezi g'okugira ngu nyenkya kare aine ekimudibiririre. Nyowe kuruga nintandika enkumi ibiri na munaana bizinesi egi y'obuhingi, niinda kukugambira ngu tinkadibisahoga. Ahakuba nyowe nimba ndi aho ndeeba nibanteerera amasimu abamwe ntakumanya ahi bakugaiha bakumbuuza amahuri gariyo. Bakumbuuza enkoko oineyo obufureeya? So abamwe nibaruga mbarira baija bagura obufureeya bazipacha bazitwara, abandi nka hati amahuri nigaza Kabale. agirira nimpakira erizooba nyine akatare nyine akatare kabare nyine akatare kisoro abakatuna nibaija aha tinkareebire akatare nikabura kandi obu katakabuzire amazima agarigo okunkwenda ebeeyi nkutaho nindeeba nibagihikiriza bangura nimba ntakareebire kuragira n'akatare ebigwererezi omu kuruga obwire obwe nkagiraho ebigwererezi by'abashuma baija banyibaho Hati eshaaha egi nketeekateeka kuronda omukuumi arikuraara aha akuumire enkoko ezo. Ekyo naakirondera omu mubazi. Kandi ebikwataine n'oburwaire naki, twine abantu baingi barikututaayaayira aha barikwija kurambura faamu, barikwihaho amagezi. Abamwe baatandikire kutushomesa Hati nka hati eshaaha egi haine oherize kuruga aha, bangambira ngu nyeshuwaringe bizinesi, ngite omu inshuwarensi kugira ngu ebigwererezi byaguma byaija, ngume nyambweho. Reka tuze omu kahuumuro. Twaruga omu kahuumuro ako, nituza kutandikira aho puroguraamu ekiri Obuhingi n'Oburiisa. Tukiri omuri Ntungamo Disiturikiti, nitutoorana omuhingi arikusingayo omu Uganda yoona, kandi ehurura egi eriyo neegyenda neehendera ahabw'omwaka enkumi ibiri ikumi n'etaano. Nkiri Edmon, Purinsipo Faama.